Hello, Cithil Technology in nan kut kan tlaih ṭhan hna. Atu zing kan thawhka Facebook kan van on tikah zei thawngpang dah um kan ti si ahcun ah, kan Kawlram cu nan thei bang ralkap nih ana a tik cang caah anmah kut chung bang in atu hi ah, nangmah le keimah nih kan hman bikmi Facebook phundang kan chim ahcun Kawlram nih kan hman bikmi Facebook kha atu thla ni sarih tiang a phih lai ti kha thawngpang hung leng cun amah zong nih caan hung chuah cang cuzacun Facebook a phih si ahcun Facebook he kan hmang kho ti lai lo asina be tein mah kha Facebook a phihmi kha kanmah kawlram address hmang loin VP application pawl hmang in zoh khawhnak lam um ṭhiam ṭhiam ma cucu tutan video ah van chim ka duhmi si mi hi zoh khawhnak caah hman dingmi a biklei sin cu pakhatnak cam ah siphone timi a um cun pahnihnak ah ṭabu timi zong um cun pathumnak ah VPN hei ti bantuk a phunphun in Play Store ah khin don lawk khawh si iPhone a hmangmi na si si ahcun App Store zong ah khin um dih lai cucaah cun atu tan ah keimah nih recommend ka van pekmi a ṭha cem tiah ka ruahmi siphone application hmang in Zeitindah Facebook kan Kawlram nih a phih taktak ko si ahcun mah cu Siphone application hmang in zeitindah Facebook kan zoh khawh ṭhan lai, kan hmuh khawh ṭhan lai timi kha atutan video ah van chim ka duhmi si. Kha cuti si ahcun mi Siphone Pro timi application hmang in zeitindah Facebook ai hmang kho lomi kan hman lai timi kha kan van zoh hna lai. Atu ah Facebook hi an phih cang. an phih cang i kan van sign tuah la lan ka van ong lai i atu ka hmanmi lan hi Oreduce Oreduce i Facebook ka van ong lai kan van test ta lai kha hi pawl hi lan nga leu i ka kau khawh ciam se tua hin khe hman thlak po zau khawh si ti lo cun video zau nak kan vang kau sia cun he hi tip bak han ai mar le pakhat hman video zau khawh si ti lo video lang kho ti lo Khakha zeitindah video te pawl kan zoh khawh ṭhan lai i zeitindah a hlan kil ning tein kan hman khawh ṭhan lai timi kha tutan ah van chim ka duhmi cu si le atu i hika zawn i ka chimmi Saiphone timi application hi Play Store download na lak lai cun hi ka video zong ah hin ka video a cung te ah YouTube si ahcun a tang kru sin ah link kan chiah piak hna lai download lak khawh a si. Pakhatnak cem ah na van on piak colh ko lai. Kha hi tin a ra lai i zeihmanh tuah hau lo hika ti ah hin start timi te hi a kehlei kap timi te start timi te na van hmeh piak lai. Khama khan na van hngah piak lai ai pehtlai cuahmah lio si. Khakhan cun a hung kal cang. Khah, hitihin amah nih auto in amah nih auto in a van pehtlaihmi cu country le city timi um i country timi cu hika zawn te a mit te hin a van hmehpiak cun zei country? Netherland city si ahcun hika zawn hin Amsterdam ti si ko rua. le makhakha a van pehtlaih le khi ka line a cuannak cung te khin VPN timi te chuang cun hika ke le kap te to cun ram kha ama nih auto a pehtlaih mi kha line chiat tuk si ahcun kanmah nih kan kan ram in pa simi India maw Singapore maw Thailand maw hiti bantuk kha thlen khawh si hi kaan hum um stay um le option timi te na van kal piak lai i a cung te select server regions timi te na van hmeh piak lai lehka hin ram um hi hika hin a ti hmapi mi ram a tampi um le hi chungah hin na duhmi pakhat ram thim khawh si kan India timi kha na thim piak lai i okay na pek sia cun atu i line kan hmemmi hi India line si tinak kha si Cuang le maka ka um ko cia cun hum khi in na chuak na chuak lai i Facebook ai ong kho ṭhan ti makhua kan van test ta lai. Kha tenai a hung langmi si la video zohnak te kan van zoh tuah lai. Eh kha ka hin he video tenai zoh khawh si lomi pakhat kan van ṭhiat tuah lai. Muri nam le re mi online go. Kha ka ti khan video zoh dih khawh ṭhan si. La cucaah cun thla ni sarih tiang an phih chung vialte mi hi Saipawn application hmangin Facebook kha duh paoh hman khawh ṭhiam si timi kha van chim ka duhmi si. Hi video hi a dang hna nan share ve si cun share zongin Kan bawm cio ti kha van chim ka duh. Le mahka kha na hman duh ti lo in phih na duh si ahcun hika te hi hiti tehin tang ah van ṭhumh piak law hika tehin stop timi te um i khite kha stop timi te na van hmeh piak lai i khi hika a cung a cuangmi te kha a tlau ṭhan cang. Le mah khan cun Facebook kha na hmang kho ṭhan law khate khan phih khawh si. Mahka Facebook an phihmi hmanning cu si zohtu zate cung lunglawmhnak tampi ka nei. Video dang ka na tong ṭhan te hna lai.